اہا بے ایمانی توں قسم ہے ساڈی کوئی اینوں بھنے نہ لا الہ وی پڑھ پڑھ لئیدا جے کوئی چھیتی منے نہ لہو توں ڈالر سانویں سانویں سودا کیتا ہے انے نہ اندروں اندری تنگ بڑے آں امریکی تے افغانی توں اسیں آں پاکستانی سانوں نفرت ہے بے ایمانی توں۔ بلے بلے بلے بلے شاہ نسلاں دے چوڑر لائیے پالش کر کے ریٹ ودھائیے مرچاں دے وچ بورا پائیے پانی پا کے دودھ ودھائیے حرام کمائی توں توبہ ساڈی جنہاں لبھ جے اونہاں ای کھائیے سانوں رب انسان بنایا اسیں آں دور انسانی توں اسیں ہاں پاکستانی سانوں نفرت ہے بے ایمانی توں واہ واہ واہ واہ واہ۔ وچ سکولاں گپاں وجن منڈے بستے چھڈ کے بھجن کڑیاں پاون پینٹاں شرٹاں ننگے سر نوں کدی نہ کجن روز کراون خانہ داریاں مساں حلویاں نال نہ رجن کنیں اج سبجیکٹ پڑھائے نی پچھے کون استانی توں اسیں ہاں پاکستانی سانوں نفرت ہے بے ایمانی توں واہ واہ واہ واہ۔ کالیاں کوٹاں والے اتھے تڑیاں لاون ججاں نوں جنہاں پنج ست بندے مار لئے اوہی ٹر گئے حجاں نوں سارے اتھے داج لاوندے کون نبھاوندا لجاں نوں۔ ہر کوئی اپنڑاں فرض نبھائے تے بچیا رہے پریشانی توں اسیں آں پاکستانی سانوں نفرت تے بے ایمانی توں شربت جوس تے کلفیاں والے کھنڈ دی تھاں سکرین ملاوندے ویسن دی تھاں گھول کے آٹا پکوڑیاں والے ڈنگ ٹپاوندے جنی مرضی رڑکو لسی پانڑیاں تے کدوں مکھن آوندے بہتی ای برف تے تھوڑا دہی باقی کم لئیے مدھاڑی توں اسیں آں پاکستانی سانوں نفرت تے بے ایمانی توں۔ اکو محکمہ صاف رہ گیا رشوت توں مزدوراں دا وڈیاں واسطے شورا بنیا لہو سی بے قصوراں دا اللہ انہاں نوں جنت ڈیوے لین نظارہ حوراں دا اگلے ہی پاسے ہی پج جن سارے دوزخ ناک ہانی توں اسیں ہاں پاکستانی سانوں نفرت ہے بے ایمانی توں عوام نوں ہر شے پوری دئیے پانی بجلی گیس وی ڈالر سارے کول ہی رکھیے تھوڑی کریے عیش وی بہتے سانوں چنگا آکھن تے تھوڑے آکھن نیش وی ہر ویلے اسیں توبہ کریے فحاشی تے عریانی توں اسیں ہاں پاکستانی سانوں نفرت ہے بے ایمانی توں۔ واہ واہ واہ۔ مسلمانی نوں سامنڑے رکھیے بے ایمانی سانوں جچدی کوئی نئیں ہر شو ہر شے وچ ملاوٹ کریے خالص وعوام نوں پچدی کوئی نئیں ہوں۔ تائیوں ہر شے پاکستانی بے ایمانی توں بچدی کوئی نئیں پھر وی خوش عوام نئیں ہوندی ساڈی اس قربانی توں واہ۔ اسیں آں پاکستانی سانوں نفرت اے بے ایمانی توں واہ واہ واہ۔ یونس اتھے ای ٹھپ کہانی کئیاں اے گل سہنڑی کوئی نئیں جے کہانی لمی ہو گئی دلچسپی پھر رہنڑی کوئی نئیں واہ۔ سارا قصہ سچا لکھیا جھوٹی تے گل کہنڑی کوئی نئیں عوام تے پہلاں ای تنگ بڑی اے بجلی توں کوئی پانی توں